שקויעך פארן צוריק קומען פאר נאך א שמועס. די פארגאנגענע שבת כ א סיון תשפ ו איז מיין טאטע ניסן מרדכי בן משה מאיר ברוין נפטר געווארן. און מ'קען זייער אסאך ארומרעדן וואס דאס מיינט ווען א טאטע גייט אוועק פון די וועלט. קען זייער אסאך ארום רעדן וועגן מיין טאטע אליין, און איך פיל זייער שטארק אז ס'איז אפראפריעט צו רעדן וועגן מיין טאטע. אין וועלט זאגט א ווערטל אז אחרי מות קדוש מאמור, ווען איינער שטארבט דאן פלוצלינג ווערט ער הייליג, אה, ער איז געווען דאס, ער איז געווען יענץ. און איך טריי צו זיין רעאליסטיש ווען איך רעד פון אים, ווען איך רעד פון אים. ער איז געווען א יומען בינג וואס האט געהאט מעלות ער האט געהאט חסרונות, ער האט געהאט שווערע צייטן און נאך שווערערע צייטן, ער איז געווען א איד וואס האט חתונה געהאט ביי די זיבן און צוואַנציק יאר, און געוואוינט אין באפעלא ניו יארק, האט חתונה געהאט מיט מיין מאמע עליה השלום, און ווען ער איז געווען דרײַ און דרײַסיק יאר אלט, פון איין טאג אויפן צווייטן האט ער פארלוירן ביידע זיינע עלטערן, ער איז געווען א בן יחיד. און אפאר יאר דערויף, דאס איז געווען בערך צען יאר נאך זיין חתונה, איז מיין מאמע עליה השלום בלינד געווארן, און ער האט נישט געהאט, ער האט געהאט א קראנקע ווייב פאר פאר מאוסט אוו זיין חתונה געהאטע לעבן, ביז מיין מאמע איז אוועק פאר ניין יאר צוריק. פאר בערך פיר יאר צוריק האט ער באקומען דעמענטשע, דאס הייסט ער האט אינגאנצן פארגעסן אלעס, ער האט נישט געקענט רעדן, ער האט נישט געוואוסט ווער אונז זעמיר, ס'איז געווען א שווערע תקופה, פאר מיך איז עס געווען זייער שווער עמאושענעלי, וועגן אונז האבן נישט געהאט קיין גוטע רילעישאנשיפ, און צו איך האב מורא געהאט פון אים אייביג, סאו ווען איך האב אים געזען אלס מיין טאטע פון וועם איך האב מורא געהאט, איז געווארן אזא א מענטש וואס האט געדארפט אזוי אנדערע, ס'איז געווען זייער זייער אסאך זאכן האבן זיך איבערגענומען ביי מיר. און. אזוי דער דאס בקיצור נמרץ. כ'ווייס איך האב לעבערשט גערעדט פון אים אביסל צוויי מאל, ר' אלי' סטעפאנסקי האט גערעדט פון אים אביסל, ער האט געליינט א בריוו פון מיין ברודער. כ'וויל אבער ריפלעקטן וואס דאס מיינט פאר א קינד וואס א טאטע גייט אוועק. וואס דאס מיינט וואס א טאטע מיינט צו א קינד. אזוי ווי איך האב געזאגט פריער, אונזער רילעישאנשיפ איז נישט געווען קיין גוטע רילעישאנשיפ, און איך דארף איך דארף אריינווארפן אז ס'האט נישט געהאט צו טון מיט דאס אז איך האב מיך געטוישט. פארקערט גאר, ווען איך האב מיך געטוישט פאבליקלי, האט ער געטרייט מער צו האבן א רילעישאנשיפ מיט מיר, איך האב נאר נישט געהאט די שכל עס צו ריעסטעבלישן, צוריקצואוואקסן, צוריקצובויען אונזער רילעישאנשיפ. און ביי די טיים וואס איך האב מיך יא געכאפט, ס'איז נישט אז איך האב מיך געכאפט, איך האב פארשטאנען וואס די מענטש איז דורכגעגאנגען, איך האב פארשטאנען די פעין וואס די מענטש האט געלעבט מיט יעדן טאג, איז שוין געווען אין אין וואס וואס האט מיך געמאכט אים מחשיב זיין, וואס האט מיך געמאכט פארשטיין די זאכן, די ריזענס פארוואס אונז האבן געהאט א שווערע רילעישאנשיפ. וואס דאס האט געטון איז שוין געווען טו לעיט, שוין געווען צו שפעט. פאר א קינד, א טאטע איז א היראו, א טאטע קען קיינמאל נישט קיין שלעכטס טון, צו אונז צו אונז פארשטיין מיר דאס פראקטיש און קאנשעסלי, דאס איז די מציאות פאר אונז אלע. א טאטע איז א הירא, א טאטע קען קיינמאל נישט קיין שלעכטס טון, א טאטע איז דער שטערקסטע, יא אונז זעמער קינדער, טאטע מיין טאטע איז דער שטערקסטע, דער קלוגסטע, דער דאס, דער יענץ, ווען מען וואקסט אויף און א טאטע איז פלעין א נארמאלע מענטש, קען עס אסאך מאל זיין שווער, באט וועגן דעם אויכעט ווען א טאטע גייט אוועק ווערט. ווערט נאכדעם אחרי מות קדושים אמור, וועגן אונז דארף מען צוריק צוריק נעמען די אימעדזש פון מיין טאטע אז ניין מיין טאטע איז געווען א גרויסע א גרויסע איד א גרויסע ס'איז נישטא קיין ס'איז נישטא קיין גרעסערס פון אים משה רבינו אליינס. סאו פון א א סייקאלאדזשיקל פון אן עמאושענעל פלאץ וועגן דעם טוט מען עס טוט מען עס דאס די אחרי מות קדושים אמור. וועגן א טאטע איז א היראו. סאו איך וויל אביסל אריינזומען וואס דאס מיינט וואס א טאטע מיינט פאר א קינד, און וואס מען קען נעמען פון זיין א טאטע, זייער אסאך מענטשן וואס זעען דאס זענען טאטעס. א טאטע פאר א קינד איז א סעיפטי. א טאטע פאר א קינד איז א פעלזן שטיין וואס רירט זיך קיינמאל נישט. מען האט א שווערע מינוט, א שווערע נאכט, א שווערע צופרי, מען הייבט אויף א פאון און מען זאגט טאטע איך דארף רעדן מיט דיר, הענגט יענער נישט אויף די פאון. א טאטע איז איינער וואס ווען א קינד הייבט אויף אויפן טעלעפאון און זאגט טאטע איך קען נישט גלייבן אין אידישקייט ענימאר, זאגט די טאטע, מעג די טאטע זאגן ס'טוט מיך וויי, האט די טאטע די ענפער וואס דארף אייביג צוריק קומען איז כ'האב דיך ליב. און אנפארטשענעטלי די זאכן וואס צופיל מענטשן עקספיריענסן עס נישט. און דאס איז א זאך וואס מ'דארף גיין צו טערעפי, מ'דארף רעדן צו מענטשן. באט פאר אונז. דאס דארף מען זיכער מאכן אז אונז טראגן מיר נישט די זאכן ווייטער, מיין טאטע איז געווען א מענטש וואס ער האט נישט געהאגט צופיל, איך קען ציילן אפשר אויף איין הענט וויפיל וויפיל מאל ער האט מיר געזאגט אז ער האט מיך ליב, און ער האט מיך באמת ליב געהאט, באט ער האט עס נישט געזאגט, עס איז נישט געווען, באט היינט האט מען אויך זייער שטארק ליב צו האבן טענות. און מיין טאטע, מיין טאטע האט מיך נישט געזאגט, מיין טאטע האט מיך נישט געזאגט, וואס איז, וואס איז געווען זיין שוועריקייט? וואס איז געווען די זאך וואס האט געמאכט אז ער קען עס נישט זאגן? ס'איז נישט קיין ספק אז ער האט דיך ליב. כ'האב א קאזין געזאגט זייער א שטארקע ווארט, האט ער געזאגט, איינער וואס האט נאך טענות אויף א טאטע אדער א מאמע, מיינט עס, דעי דידנט גראו אפ יעט, זיי זענען נאכנישט אויפגעוואקסן. מורא'דיגע שטארקע ווארט. וואס ס'מיינט צו זיין א טאטע איז, כ'וועל פארציילן צוויי אפשר דריי קוואליטיס פון מיין טאטע, און צו מיך דאס איז די דעפינישן פון זיין א גוטע טאטע. נאמבער וואן. ער האט מיך צוויי מאל געשלאגן מיין גאנצע לעבן. איינמאל איז עס זיך מיר זיכער געקומען, די אנדערע מאל איים נאט סאו שור, כ'בין נישט אזוי זיכער. באט אויב ער האט צו שטארק געשריגן, צו שטארק רעגירט, האט ער אייביג געזאגט נאכדעם, און ער האט געפילט אז ער האט צו שטארק רעגירט אויף עפעס, האט זיך מיך אייביג איבערגעבען נאכדעם. עס איז נישט געשען יעדן טאג, ניין. ס'האט זיך געמאכט, און ווען ס'האט זיך געמאכט האט ער מיך איבערגעבען. די צווייטע זאך. ער האט קיינמאל נישט געפאפט, אויב ער האט נישט געהאלטן ביים גיין אין שול איז ער נישט געגאנגען, און ער האט מיך נישט געזאגט אז איך מוז יא גיין. אויב ער האט נישט געדאווענט איין טאג האט ער מיך נישט אנגעשריגן פארן נישט דאווענען. ער איז קיינמאל נישט געגאנגען אין שיעור שביעית ביינאכט, ער האט מיך קיינמאל נישט געהייסן גיין אין שיעור שביעית ביינאכט. ער האט נישט ליב געהאט צו שלאפן אין די סוכה, ער האט מיך קיינמאל נישט געהייסן שלאפן אין די סוכה, וכדומה וכדומה. ער האט נישט געפאפט, נישט, ער האט נישט געשפילט קיין געים, אז ער האט א רעכט צו בעטן פון מיר מער און פון אנדערע נישט אזויפיל. און די דריטע זאך איז. וואס איך האב מיך געלערנט פון אים ביי די פארקערטע וועג. מיין טאטע איז דורכגעגאנגען זייער זייער אסאך שוועריקייטן, און ווי איך האב געזאגט נאך צען יאר נאך זיין חתונה האט ער פארלוירן מיין ווייב, מיין מאמע האט אויפגעהערט צו זען, ס'איז א מורא'דיגע שווערע זאך, און ער איז נישט אנטלאפן, ער האט געהאלטן אויף זיך די אחריות פון זיין א מאן, פון זיין א טאטע, און האלטן די משפחה צוזאמען, און איט וואזענט פריטי, ס'איז נישט שיין געווען, באט ער האט עס געטון, מיט א גאנצע שטארקייט. עס איז געווען א תקופה ווי עס איז געווען אז איך האב אביסל נאכגעלאזט וויפיל ער האט געדארפט זיך זיין אריינגעטון אין דעם אין די זאך. און ער איז געווארן, מ'קען עס אפשר אנרופן דעפרעסט. און ער האט געהאט דעמאלטס דורך א שווערע תקופה מיט פרנסה, מ'האט אים, מענטשן האבן אים נישט באצאלט, און ער האט נישט געוואוסט נעמען א דזשאב, נעמען א דזשאב איז געווען א מורא'דיגע ביכורת הכבוד, ס'איז פאר די איגו, מ'האט אריינגעלייגט אזויפיל ארבעט אין. און קענען האבן א און נישט דארפן נעמען א דזשאב, און ער האט געטון דזשאבס פאר אנדערע, געווען א פלאמבער סאו ער האט געטון דזשאבס פאר אנדערע מיט א מיט א פלאמינג לייסענס, און מענטשן האבן אים נישט באצאלט, סאו ער געווארן אביסל ער איז אריין געגאנגען אביסל אין א דיפרעשאן. ס'איז געווען אפאר יאר ס'איז נישט געווען ס'איז נישט געווען קיין גרינגע יארן, באט ער האט זיך געטראפן איין טאג ווי מ'זאגט, דאס דארף זיך סטאפן, מען קען נישט מען קען נישט בלייבן אין דיפרעשאן לעולם תמיד, כ'האב א משפחה איך האב קינדער, און ער איז געגאנגען ער האט גענומען א טעקסי דרייווער דזשאב, און פון א טעקסי דרייווער איז געווארן אז ער האט אנגעהויבן דרייוון ווענס, און פון ווענס האט ער אנגעהויבן דרייוון באסעס און ער איז געווארן א באס דרייווער, אבער ער האט זיך קיינמאל נישט גערופן קיין באס דרייווער. ער פלעגט צו זאגן איי דרייוו באסעס, אדער האט ער געזאגט איך טראג קינדער אין חדר, איך טראג בחורים אין ישיבה, איך טראג קינדער אין קעמפ, קיינמאל נישט געזאגט איי'ם א באס דרייווער. און ער האט עס געטון פולקאם, אלל די וועי האט ער עס געטון. און דאס מיינט. צו מיך זיין א טאטע. אונז האבן מיר מיסטעיקס, אונז האבן מיר זאכן וואס אונז זעמיר אליינס פארשעמט פון, אונז האבן מיר זאכן וואס אונז וויל מיר נישט אונזערע קינדער זאלן וויסן, באט אונז טאר מיר זיך אליינס נישט פאפן, און אונז טאר מיר אונזערע קינדער נישט פאפן, און אונז טאר מיר נישט זיין קיין פאפערישע מענטשן. אונז דארף מיר זיין אנעסט און אמת'דיג פאר אונזערע קינדער, אונז וויל מיר האבן קינדער וואס זענען געזונט גייסטיש, אונז וויל מיר האבן קינדער זאלן זיין אידיש, אויף וואסערע שטייגער ס'זאל נישט זיין, פאפ נישט. אונז געדענק מיר אלע אז אויב, ווען ס'איז געווען, עלטערן וואס האבן יא געפאפט, האט מען געוואוסט אז זיי פאפן, פארוואס טוט מען עס נאכאמאל? פארוואס טרייבט מען טיימער עס צו פאפן? מען טאר נישט פאפן די קינדער, מען טאר זיך אליינס נישט פאפן, מען דארף זיין אמת'דיג וויפיל מען קען, און זאגן דעם אמת צו אונזערע קינדער. און דאס האט מיך געגעבן די אביליטי פון איך בין דורכגעגאנגען מיין סטראגעלס איך בין דורכגעגאנגען מיינע טשעינדשעס איך בין דורכגעגאנגען די אלע זאכן וואס האט מיך געגעבן די אביליטי צו זוכן קלארקייט קלעריטי וואס יעצט יא ווייסט מען שוין איך בין צוריק ס'איז וועגן ער האט מיך קיינמאל נישט קיין ליגנט געזאגט און אפילו ער איז געווען דאון ער איז געווען אראפ און דערנידערט פאר אפאר יאר צוויי צו דריי יאר האט ער עס נישט געלאזט זיין קיין סיכום, דאס איך מוז יעצט אזוי בלייבן פאר מיין איבריגע לעבן, ניין, ער האט געטראפן א וועג צו אנהייבן מאכן געלט נאכאמאל און צאלן בילס אלס א אלס א נארמאלע מענטש, נישט זיין תלוי תלוי אויף אנדערע מענטשן. מען טאר זיך נישט ווערן פארלוירן און בלייבן אראפגעפושט, מען איז אראפגעפושט פאר איין יאר, צוויי יאר, אפילו צען יאר, נעם זיך די רעכט זיך אויפצושטעלן. ווי זיך צו האלטן, ווי זיך צו טרעפן א וועג וויאזוי ארויסצוגיין פון שטוב און זאגן, איך בין א מענטש פאר מיר, איך בין נישט תלוי באחרים, נישט באחרים, נישט אויף פרנסה, נישט בדעת אחרים. ס'איז א שווערע זאך, ס'איז זייער א שווערע זאך, אבער ער האט עס געטון. דאס מיינט צו מיך זיין א טאטע, אן עקזעמפל, א מוסטער. נישט זיין פערפעקט, נישט נישט מאכן קיין מיסטעיקס, נישט קיינמאל נישט טון עפעס אומריכטיג, ניין. אוינען די מיסטעיקס. שכוח פארן אויסהערן, זאל ער האבן זאל זיין נשמה האבן אן עליה, זאל ער זיין א גוטע בעטער פאר מיך און מיינע געשוויסטער, ער האט געהייסן ניסן מרדכי בן משה מאיר, און זאל מיר אונז קענען זיין גוטע טאטעס צו אונזערע קינדער, שכוח נאכאמאל פארן וואטשן.